Hello my beautiful people. Welcome to Naija Daughter TV. Na who dey zuzu, na who dey there, na who dey run am, na Dinah Ikoyi make dey run am for this society now no. No be me dey run am, na Dinah dey chest am. Na she dey run am. Hey my people, welcome to Naija Daughter TV. If today na your first time of coming across this first, this girl, do well to join this beautiful family. I appreciate all my returning, all my subscriber. I'm loyal, I'm humble, all my mummies. All my daddies, my sister, my aunty, my uncle, una know say I'm loyal and humble. I appreciate una all. May the good Lord bless you guys for your support, for your love. I appreciate you guys all. Yes, today I bring our sister Dinah Ekweme to the building. Yes, I bring Dinah Ekweme to the house. Last night, Wednesday, last night Tuesday, I just dey, I see say my sister alert show. I run. I say, hey, our sister, our runaway sister, wey e don run comot for street. Na I click o, na our sister start to dey throway am give us woto woto woto woto. She say I get what to tell, I say okay my sister I'm here, I got what to tell my sister I'm here, I'm happy to see you, I'm happy to you know watch you live and direct. Na I she open mouth o, na I she say sisi Yemi eeh, she say na who dey dey, say me and una no be the, una no we no we no be the same level again. She say me and una no be the same level again. Say she see Emmy, say she see Emmy write am for TikTok. Eh? Okay, me why I come write you for TikTok because I my I, no, I get small subscriber. You no notice me. You no notice me, Abi. You no notice me. No worry. Me why I write you for TikTok. Encourage you. Say don't worry, my sister, my beautiful Risha. You will be okay. You no notice me, oh, but you notice Sisi Yemi. Sisi Yemi, thank you for asking about our sister Dinah Ekweme mm, thank you very much and Dinah Ekweme still talk about people when they wash am thirty or forty na dem dey wash am pass say she dey loyal if you dey loyal to you suppose to still dey loyal to me o oh. eh eh if you dey loyal hey my people our sister talk a lot on that live stream about that live stream i will do two video different different parts but this video i go like make una hear because i no wan make the video too long make e no too dey boring at least na watch this one and watch another one also okay first of all i would like make una hear the part because i record her when she dey talk before me go chook my own inside let's go there

Diana neva spend ten months or maybe di tension of relocation make her to broke down. Una hear wen she say, Wen you be, weda you be YouTuber, you no be YouTuber, anytin wen you dey do, be consis ten t and no do it well. You no know who dey watch you, you no know who dey di background dey watch you. Just be you, focus and concentrate, don't let anytin to distract you. If Sisi Yemi

a lot a lot of work e dey background you go edit i know say the cme no dey support but e still dey support if e no dey support how you take know say eh, diana ikweme dey absent on youtube those big big youth palace dey still dey support their self but diana ikweme say she and eh, eh, dem no be level again i no wan talk that side o make that side hold his side well eh, eh. let me go about another one una know see now say the video go too long almost uh, ta- seven minutes now let's hear another one when she talk about when she come out when she still talk about uh,

That part when Dinah Ekwueme talk about so say when your child come back from school try to investigate mostly we when we dey this abroad that point I pick am I pick am strong if na even go watch am na see say I dey try to type I pick that part strong why I pick that part strong

primary one primary two primary three primary four sef they are too early to teach them about sex about um about um all those man and woman all those um I no wan go deep una understand if you understand if you dey abroad dem go dey teach them all those things they are too young for me they are too young I know sey dem dey abroad Wetin our sister try to talk me I understand that part if you are a mother I will not just knock am to you they say little words na dem go tell person when get sense when e reach inside your belle e go be big something when your children come back for school particular something dey when they dey teach them if you dey if you dey Europe America UK all those kind of our cycle of abroad particular something dey that na him I come dey mention am say if you see one for e shey even see one dem dey show one cartoon on dat man shey wan even dey Saudi Arabia dem dey try to show am e quick off am how can your child come back from school den you investigate you talk to am den later e open mouth tell you sey see wetin dem teach dem today omo di day I hear dat word I broke down as a mother I infact e be like dem pour cold water from my head to my toe I sey what is dis where are we going I remember when I dey grow, me I no really go school, I no really go deep for school but I reach secondary school though I no finish am. All those um biology dem no teach me oh because for our side you need to reach SS1, SS1, SS2, SS3, na SS3 dem dey really dey open am well. People wey go school if I dey lie but now I was shocked, shockalise Primary school, primary one pikin, dem dey teach dem, no be di good side o, di oda side, dem dey teach dem. Wen Dinah dey tok am for her live stream yesterday, I was just, I I even try to type put, type, you know, crack my brain, type, e be like sey dem hit me gbon. My pipu. We can't do it with our strength. But with God Almighty, we go do am. Never you lose hope. Never you give up. We don't know where we dey read dey go. We don't know where this world is turning to. You fit go s- eh, eh, school, go talk, say, now let your child dey there. What do you want fit do? You don't get anything you will fit do. Then we'll put everything for God hand. That part when Dinah talk, Hundred percent true. I get pipu wey dey school, I confirm am. Dat part wey she talk about ash, I no understand oh. My pipu, may God help our children. Teaching six years old pikin, teaching seven years old pikin wey blood never even dry, hin hair never strong well well, e My pipu if you never watch that live stream go watch am please if you are a mother you are you are a parent you are a father you are a father try dey close to your children play love with them try to dey close to them you know if they come back from school play with them ask them wetin they teach them the good one take am tell them say make they you know keep it up the bad one pick am and you know put am for one place you understand uh-huh. there is bad and good You know wetin fit your chi- your child. Me, I know wetin fit my child. Everybody know wetin fit their child. No, no beat your pikin. No abuse your child. No talk to am bad. Correct them with love. Correct them with hug. Wetin they teach them, you know as you go take handle am. Na true that na Ekweme talk for that one o. Me, I witness am. Now I say me, I come tell my people say that particular one when Dinah, in fact, e ring bell. Gbagam, gbagam, gbagam. I confirm am na true o from this my house my pikin dey go school I confirm am me na person I be mother wey dey like to chat with my children dey come back from school I baff dem na here I dey always dey dey when dem go come back sometimes maybe I do something I go chat with dem when I dey baff dem I go chat with dem my daughter must tell me my son never put today this is who beat me always try chat with your child always try mostly we when we dey abroad please mothers wetin Diana talk particular this aspect Plix no use am play be wise and be smart weda black white let be smart and wise yes because we never know where we dey go na this one i get to talk o if you are a content creator or you dey work in any place you no know who dey watch you focus be wise do wetin you know how to do better Ok if sisi yemi can notice say Diana Ekwueme no dey street you no know who dey wash you I no know who dey wash me me and you dey here we dey do our thing we dey say strong o YouTube agoridi never pick us you no know who be the big YouTuber wey just like your vibe wey she dey wash you no be say dem be your God but atleast somebody to notice you say you no dey street na big something ok let be who we be and let be let be our self. Okay let's be ourself one day God will answer our prayer Diana Ekweme I send you love I send you hug I send you kiss for me I dey notice am I for me o oh, about your accent also Diana you are good in this field you are good to react you are good to bring topic and we deliberate on it I believe say na that part you dey try to wan shift to You dey think am say your audience no like am Never you think say your audience no like am People don already love you I first talk am for my video because watching that your video yesterday you dey always dey go TikTok For me I dey look am say you no fit do vlog You no fit do anything because normal before you dey travel You go go do um pedicure and manicure abi finger hair Now na nothing like that for Saudi Arabia My beautiful sister watch um Summer Aku I believe you o still do it the way somehow aku aku dey do am okay your feet still dey that area you you dey talk politics you dey talk a lot of things you dey bring things out whether na truth whether na lie but you you get the vibe you get the vibe to know hold your audience you get the vibe to communicate you get the vibe to talk that part e na still your feed no dey say you wan go break for me I no look am say na break you dey look am like say if I do video na sit down talk video me for me I love your sit down talk video pass when you dey do all those vlog me I tell you the truth. Yes, I know say some people subscribe because of pregnancy vibe, dance vibe. Thousands of people are still there when they love you, love your sit down talk. Please gather yourself. You dey do research now, you dey read. Gather yourself, dey bring them, dey come. We are here to download it, okay? Not dey say you no because you dey do research, as you dey do research, sit down, do your video, put your wig, Do your makeup if you do your make if you no see do makeup like me sit down put your camera film edit am publish am without you no publish your children do all all those things react to things wey you dey see for street things wey you know say you you like you fit do react to it people um your audience dem go wash am clean the pot clean the plate for you Yes na this one I still get to tell you okay make we meet for the next one yes so make we meet for the next one my beautiful people I go meet you in my next video if you never subscribe subscribe if you like this house help me to share tell your sister tell your brother tell everybody eh? help me to share this video okay give me this video thumbs up drop your comment in the comment section let me go to to go bow for the result oh. nothing to discuss oh. cause I dey win by default